Den 28 Juni ware 25.000 Mënschen an der Stad dem Opruff vun der Gewerkschaftsfront nokomm, fir géint Sozialofbau a géint eng Regierung ze protestéieren, déi als autoritär an arrogant wouergeholl gëtt. Et war e waarmen a sonnege Samschdeg, d'Stëmmung war euphoresch a bei de meeschte Leit ass séier d'Gefill gewuess, datt eppes gekippt ass, datt d'Gewerkschaften an d'Leit, fir déi si sech asetzen, de Match gewanne wäerten. Puer Deeg méi spéit koumen d'Gewerkschaften an d'Patronatsverbänn mat der Regierung zesummen, fir ze verhandelen. Aus deene Verhandlungen ass bis elo net vill erausgedrongen. Den drëtte September sollen dës Verhandlunge lo weidergoen. A fir datt s du weess, wourëm et bei deene Verhandlunge geet, probéiere mir, déi wichtegst Themen a Begrëffer iwwer déi nächst Deeg kuerz a knackeg minutzebréngen. Sos klass ech op de Fusser.
Alles wats du wësse muss iwwert de Sozialdialog. De Sozialdialog ass op engem doudege Punkt ukomm. Et ass net laang hier, datt déi zwee Presidente vun den zwou grousse Gewerkschaften OGBL an LCGB dëse Constat gemaacht hunn. Dat war direkt nodeem de Luc Frieden am Mee vun dësem Joer an der Chamber ugekënnegt huet, datt an Zukunft jiddweree méi laang misst schaffe goen, fir Usproch op eng Rent ze hunn am Alter. Mee wat genee versti mir ënnert dem Sozialdialog a firwat war Oder ass dëse Sozialdialog op engem doudege Punkt? Mam Sozialdialog ass gemengt, datt potenziell oder scho bestoend sozial Konflikter iwwer Verhandlungen a Kompromësser zwëschent de sougenannte Sozialpartner, dat heescht Patronatsvertrieder a Vertrieder vun de Lounofhängege geléist ginn. Dës Konflikter betreffen sozial a wirtschaftlech Froen, wéi Salairen, Aarbechtszäiten oder Pensiounen, bei deenen déi Lounofhängeg an d'Patronen aner, oft géigensätzlech Interessien hunn. Fir et einfach ze soen, de Sozialdialog ass eng Aart a Weis, wéi de Konflikt zwëschent Aarbecht a Kapital gemanaged respektiv geschlicht ka ginn. D'Gewerkschaften an d'Patronat, de Salarié an de Patron sinn natierlech keng Partneren am eigentleche Sënn, mee ganz oft Géigner. Dowéinst ginn sozial Konflikter net ëmmer partnerschaftlech geléist, mee mat Protester, Streik oder méi grousse soziale Mobiliséierung oppen ausgedroen. Besonnesch d'Patronat huet Angscht virun dëse Mobiliséierung, well et selwer déi Kapazitéiten net huet fir Massen ze beweegen. Zu Lëtzebuerg, wéi och a villen anere Länner, huet sech de Sozialdialog iwwer d'Joerzéngte formaliséiert a fënnt op méi Ebenen an a ville verschiddene Gremie statt. Déi heefegst Form vun Sozialdialog gëtt an de Betriber oder a verschiddene Secteure vun der Ekonomie, wou Gewerkschafte mat den Employeure verhandelen, an dat am Prinzip och ouni Amëschung vun der Regierung. An dësem Kader ginn d'Kollektivverträg verhandelt, op déi mer an der nächster Episod méi genee aginn. Déi bekanntsten an och staark mediatiséiert Form vu Sozialdialog ass Tripartite. Dat si punktuell Verhandlungen zwëschent de Spëtzen vun de Gewerkschaften an dem Patronat mat der Regierung. Verhandlungen, déi elo iwwert de Summer gefouert ginn, sinn als Tripartite unzegesinn, och wann de Luc Frieden sech dat net agestoe wëll. Hie wollt jo am léifsten d'Gewerkschaften aus dem Sozialdialog ausschléissen. An domadder wiere mir och erëm um Ausgangspunkt ukomm. Den Sozialdialog um doudege Punkt. Dass de Sozialdialog bal dout war, geet natierlech op d'Kap vum Luc Frieden an eenzele Ministere wéi den Aarbechtsminister Georges Mischo, déi d'Gewerkschaften an den Eck drécke wollt. Et goufen Annoncë gemat a Gesetzer virgeluecht, déi ni mat de Gewerkschaften thematiséiert gi sinn. Déi hu sech logescherweis virun de Kapp gestouss gefillt. Vill Leit huet déi Arroganz vun der Regierung rose gemat. D'Consultatioune vun der Bevëlkerung an d'Experteronn iwwer d'Rente goufen einfach ignoréiert. Nodeems do net erauskomm ass, wat d'Regierung héiere wollt, spéitstens d'Ukënnegunge vum Luc Frieden am Mee hunn d'Faass zum Iwwerlafe bruecht. Déi grouss an erfolgräich Mobiliséierung vum 28 Juni war e Resultat vun dëser Arroganz vun der Regierung a vun de permanente Patronatsattacke géint eise Sozialmodell. Et goung drëms ze weisen, wien méi staark ass, fir spéider an de Verhandlunge Kräfteverhältnisser kloer ze maachen. Dee Match hunn d'Gewerkschafte gewonnen, eent Null. Mee wéi geet et da elo weider mam Sozialdialog? Den drëtte September treffe sech d'Gewerkschaften, d'Patronat an d'Regierung eng nächste Kéier fir en Accord ze fannen op enger Rei Punkten, ënnert anerem bei den Ëffnungszäiten am Commerce a bei de Pensiounen. De Luc Frieden ass elo dozou verdaamt d'Gewerkschaften um Dësch ze halen, well hien Angscht huet viru weidere Protester a grousse Mobiliséierungen op der Strooss. Dofir war d'Manif vum 21 Juni och esou wichteg. D'Zäit, wou dës Regierung d'Gewerkschaften ignoréiere konnt, ass elo definitiv eriwwer. An der aktueller Situatioun, wou eng Regierung versicht, Sozialofbau ze bedreiwen, spillen d'Gewerkschaften eng ganz zentral Roll bei der Verdeedegung vun de sozialen a wirtschaftleche Rechter vun eis all. Ouni hir Presenz bei de Verhandlungen géif dës Regierung kromm Deals hannert zouenen Diere mat de Kapitalinteressien aushandelen. Ukënnegunge wéi déi iwwer d'Pensiounen wieren dann un der Dagesuerdnung. Fir all déi Leit, déi fir den Erhalt vun de soziale Rechter kämpfen a sech fir eng méi gerecht a solidaresch Gesellschaft asetzen, gëllt et dowéinst weiderhin aktiv ze bleiwen an net labber ze loossen, D'Gewerkschaften brauchen eis Ënnerstëtzung a mir sollten eis all prett halen, fir de Fall wou d'Regierung awer onsozial Reforme géint d'Leit duerchdrécke wëll, well dann heescht et erëm, Stopp de Friden!
Eng Regierung, déi net méi d'Intérêt'e vum Land a senge Leit vertrëtt, déi kann nëmmen nach zerécktrieden.